Yek çûcem Behlûl. E temam. Yek xort e yek çûcem Behlûl. E beriyan behsa serhatiya bikin. E anahiya Xwedê ev xeleka me de do ye û gelek xelek cema me ya de ji van hene. Ji her çend roje em ê hineke ji van xeleka ji guhêdara re bêjin. E xortek çûcem Behlûl. Got Behlûl got çi ye? Got ez hiş sisêya dikim. Go heşt sya bike. Go yek keçik e, ne zewicî ye. Go bile keçik bê. Go yek jinobîye bê zarok e. Go bile bê zarok bê. Go yek komik zarokê wê hene. Go bile komik zarokê wê hebê. Gotî de Behlûl ez pirsa xwe bi te dikim. Ez kîjan li her sêke bînim? Gotî de keçik zêr e. Û jinobîya bê zarok zî va, va pîr hat kutika va, Û Behlûl rê xwe girt û çû. Sê tişt hene bi nemet. Jin û ras û pas. Yê zanê zanê. Yê zanê zanê. Yê nizanê baqê nîska e. Şam şekir e. Şam şekir e, welat şêrîntir e. Rovî neçû qulê de. Rovî neçû qulê de hejek jî bi xwe ve kir. Dizû xwediyê malê. Dizû xweyê malê bûnê ye gat kulekê li vir xistin. Kurmê darê. Kurmê darê neç darê bê fine bûne darê nîne. Zimanê dirêj. Zimanê dirêj daqoqê serê xweyê xweya. Mîrê bota di meclisa xwe de. Ha mîrê bota di meclisa xwe de got, Go go çi şêrîn e. Kesekî nizanîbû wezîrî bo ziman got rast bêjê. Bo sala dî weke wê rojê got çi tehla kesekî nizanîbû wezîrî bo ziman got rast bêjê. Her kes karê. Her kes karê pey qereçiya here haşa lê kam verê qeç aw pey xatûna herê. Tiştek ji xezalê. Tiştek ji xezalê bazatir nîne ji qefke giya pê ve naxwî. Nexwarî. Nexwarî bisin bê lava mayê. Hinek hingib. Hinek hingib dixwin me şirek avêtin. Sê saya hestiya. Sas saya haşeyî civatê wextê hastiya dixwe hesabê wextê her ji derve hesabê xwe dikê aciz nebê. Lawikê derewî. Lawikê derewî cayekê dixwe firavî. Yek pey bêhna kebabê. Yek pey bêhna kebabê çû ser dax bûna kerabe bû. Însan divê qiyas. Divê însan qiyas ne dicem hevê. Çiqa ha ji mala xwe û zarokê xwe û îyalê xwe ya, divê wele ha cîran û dost û nas û her kesî hevê. Vê qiyas ne xwe desta cem hevê û tirsa xwedê zika de hevê. Xorta gotin em ê. Xorta got em ê her ne kere heşe. Keşka ku risqê me li Xwedê. Yê nel govendê. Yê nel govendê xweş re qasa. Kesê min o. Kesê min o, destê min o, berîka min o. Yek li jina xwe. Yek jina xwe yên jêr bû got xwe bir heybî re dihejînê. Tajiyê te. Tajî, wextê tu kotekî bênê çîrê, tu nêçîrê nake. Zilamek, tajiyê xwe bir çû nêçîrê.

Ne li malê pir. Ne li malê pir û ne li gerdinê stûr. Mîrê mirin. Mîrê mirin qey bi ne ti mîr e. Ti ca li xewna. Ti carî ne li xewnê Ti ca li xewna ne keyfxweş be û ne xemgîr be. Were xewna pişt bê xwe re bavêje. Yê nekê biya mezin. Yê nekê biya mezin e, bavê tê stirhê bizin e. Serê bê. Serê bê semiya jê peyda bê derdê bê derman.